Чуланӑ япала сийӗсем ҫӗр чӑмӑрӗн иртнӗлӗх кун-ҫулӗ. Ҫакна хӑй вӑхӑтӗнче Чарльз Лайл ӑнкарса илнӗ. Палеонтологсем халӗ чӗрчунсен юлашкине тупа-тупа тӗлӗнсе пӗтереймеҫҫӗ, динозавртан пуҫланса дрон таранах. Ҫӗр ҫинче пурӑннӑ мӗнпур чӗрчунтан тӑхӑрвун-тӑхӑр проценчӗ вилсе пӗтнӗ. Хӑй вӑхӑтӗнче вӗсем сахал мар ҫӗнӗ йышши чӗрчун пуҫарса янӑ. Ҫав шутра ҫынсен малтанхи тӗсӗсем те темиҫе тӗслӗх илсе кӑтартам-ха. Пирӗн синапсит ятлӑ авалхи асаттесем авалхи Пермь тапхӑрӗнчи чӗрчунсем тӗрӗссипе рептилипе сӗт ӳссе ҫитӗнекен чӗрчун хушшинчи сыпӑк йӗркелеҫҫӗ. Ҫӗр ҫинче хуҫа пулассишӗн иртнӗ кӗрешӳре вӗсем кушак пысӑкӑш кӑна пулнӑскерсем малтанхи динозаврсене выляса янӑ. Динозавр йышши чӗрчун хисепӗ вара ӳссех пынӑ. Паллашӑв, нигерзавр, ӑна мезозой тапхӑрӗнчи ӗне тесе те калаҫҫӗ. Унӑн пуҫ шӑмми хут хулӑнӑш кӑна пулнӑ. Ҫӑварӗ пылесос пек ӗҫленӗ, ҫӗр шӑллӑ та вӑрӑм мӑйлӑ ҫиекен машина. Шел пулин те, нигерзаврӑн аталану ансӑрлӑхӗ ӑна упраса хӑварайман. Ҫанталӑк улшӑннӑ, тискер чӗрчунсем тапӑннӑ. Чарльз Дарвин хӑйӗн «Тесем пулса кайни» кӗнекинче ҫырать. Чӗрчун тӗрӗлӗхӗ пур шайра та палӑрать. Тӗслӗхрен, Нью-Джерси штатӗнче пурӑннӑ хӗҫшӑллӑ ҫӑткӑн пулӑ хӑй вӑл пысӑках мар, асав шӑлӗсем кӑна вӑйла аталаннӑ, вӑл пӗчӗк ҫеҫ пулӑпа тӑранса пурӑннӑ. Анчах та ун тӗлне акулу тупӑннӑ. Хальхи вӑхӑтра шӑпах та авалхи акулӑсен юлашкинче ҫине-ҫине ҫак хӗҫшӑллӑ пула тупма пулать. Ҫав пӗчӗк ҫӑткӑн пулӑ халӗ ҫук ӗнтӗ. Кӑназый саманинче вара Ҫӗнӗ Зеландире ҫӗрлехи юрлакан ҫунатсӑр кайӑк пурӑннӑ. Эванс утравӗнче вӗлтрен тӑрри, полоса райӑшши кайӑк тӗслӗхӗ. Вӗлтрен тӑрри ҫак тӗсе Пинтесакӑшӗ тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫулта пӗтес патнех ҫитнӗ. Тата тепӗр икӗ ҫултан пачах ҫухалнӑ. Ҫакӑншӑн айӑпли Тибус ятлӑ кушак пулнӑ. Вӑл маякҫӑ патӗнче пурӑннӑ. Тӗрӗссипе, ӑслӑлӑхҫӑсем калаҫҫӗ, Тибус кӑна мар, Ҫак ӗҫре тискерленсе кайнӑ кушаксен тӳпи те пысӑк. Хӑвӑрах шутласа пӑхӑр-ха, нумай ҫиме пултарӗ-и пӗр кушак? Сыснаури евӗрлӗ бандикут пирки тата ку чӗрчун чиперкке. Вӑл ҫӗрлехи пурнӑҫпа пурӑнать. Кушак ҫури пысӑкӑш, анчах хӑйӗн кил-йышӗнче ун пики урӑх ҫук. Ун чӗрнисем сыснана евӗрлӗ. Пинтесакӑ жыр алӑ ҫиччӗмӗш ҫулта сыхланса юлнӑ ҫичӗ бандикутран иккӗшне Джеральд Крефт тӗпчевҫӗ туяннӑ. Анчах та вӗсен пурнӑҫ ӑнӑҫлӑ пулман. Крефт выҫӑ ларма тытӑнсан вӑтикутсене ҫисе янӑ. Хурланса пӗлтеретӗп ман ҫиес кӑмӑллӑ сӑлӑхран та вӑйлӑрах, ҫырса хунӑ вӑл каярах кун кӗнекинче. Бандикутсене ҫисе янӑ. Ӑнӑҫман те чӗрчун. Индрикотери, базилозавр, эпиорнис, терезинозавр, тонистрофик, вага, кӑвак антилопа, пур чӗрчунтан чи пултарулли кӑна чӗрӗ юлать. Мӗнлерех халлӗн? Ку пӗтӗмпех ӑнсӑртран пулӑ. Пур чухне те пламарӑн те, сӑмахран, этемлӗх, унӑн пуласлӑхӗ, кӑсӑк ыйту. Вулкан сирпӗнӗвӗ хура ҫу варланчӑкӗ тӗнче шайӗнчи чир-чӗр пурлӑх пӗтсе пыни ытларах та ытларах хӑратать, тӗнче пӗтсе килет тейӗн. Теприсем калаҫҫӗ: темех мар, пуласлӑхра чӗр тӗнче вырӑнне шутласа кӑларнӑ тӗнче пулать, унта чун валли вырӑн тупӑнаймӗ, вара ҫӗнӗ аталану тытӑмӗ ӳркеленсе кайӗ. Унпа килӗшӳллӗн эволюци этемлӗх юрӑхлӑ палӑрма лайӑхлатас ҫулу ирпе аталанӗ. Ҫут тӗнчери мӗнпур чӗрчуна шутласа илес пулсан, вӗсене нихҫан та ӗҫме-ҫиме апат та, пурӑнма вырӑн та ҫитмен, лӑпкӑ тапхӑрта та, хӑямат хыҫҫӑн та. Чӗрчун та-ха.